Thlachuahnak hmui sihlaw kan hei duh hringhran dah a timi tampi an um. Maw Bawipa, kan cungah zaangfahnak run ngei ko. Nangmah nih lawmhnak na ka pekmi cu din awk zu tampi a thiantu zanlei caan ah hi in le lo thluachuah na kan pekmi bantukin na thlarau in kan telpi law kha chin tampi kan hmuh.

Innpa thakthlang le cingla rualchan thawng dongdong in ka sak cu kan i lawmh ning he chim awk ṭha lo. Ka san ek lak te in kan sak piak. Kan i lawm taktak seh. Akhan rak aa dang i um hi kan fale kha Kan lawmhnak bia cu cu bia cu va si sehlaw kan fale ramveng ah ummi kan sa a satu hna cungah hin kan i lawm taktak kan i lawm kho tak te. An pa hi na kum July thla ni hra khan thi khen ser zawtnak in a zaw le thla khat sizung ah an um ve. a hrinsor kha cu an dang khawh Pathian dawtnak in cuticun um nuam lo tal khan a um cuti um lo bu cun amah mino te si nain khuaruat kho le a ṭha tuk le cutluk a dam lo bu cun Ka pun le thinphang hlah, ka sak ko la, a hlia ka van sak cang. Ka van sak cang ceu hrawng hna khan ka lu le hlei tuk cang ee, ka ti hna la. A pa nih, "Zia ka pun na lu le thei, nangmah lu na sak la, ka van hlei ka sak ko la cu." A ti le a pa tu nih khan keimah tu kha a kan hen. Television a pa ṭhat tuk ruangah hin lo inn hin a sak sawh cu. A pa ṭha hlah sehla nu suak lawng hin a sa kho hnga lo. A pa mino te sinah a ṭhat tuk ruangah hin an inn an sak khawhnak cu zeiti le zeitinak in dah an hei tuaktan hnga.

Inn a kan sakpiaktu Naih le aa thang cungah hin lawmhnak chim cawk lo ka nei. Hi

An pa hi a dam lo tuk lai. Ka fale hi a thihtak tlun an ti ka ti. Ramṭha a si ruangah khan hika lei ah khin cun zeitindah an hei an hei ti hmuhto ning va si na. Hika lei tangka a khin. Dollar in hlengar lengreng lo hrawng hi kan dih an ti. Zeitin ne? Nanmah nih cun cu vialte tangka cu nan cham khawh la? a ti cu dam deuh tein a hung le. A caan ahcun chungah ka lengmang hlah u ti. Zeitin in an um la ka hei ti tawn hal. Ah, na lungre thei hlah. Atu cu a thi zong ṭha ngai cang ko. Ke a zawtnak kha ca kir lo a ṭha ngai ko hei ti tawn le. Bawipa nih zeihmanh a tuah kho lomi thil um lo le mizu zongah tam deuh chin lengmang in a um na i nu le pa, pi le pu, Zong ah a kan zohkhenhtu dirhmun ah an dir ṭhan i Bawipa dawtnak an theih i cuti khan Bawipa nih phu chuah ṭhannak zong ka kha thla ka campiak ve u. Cutin aa thang aa thang cung hrimhrim ah hin kai lawm tuk timi kha ka chim ve. Kapi nan rungreng thei hlah uh. Tangka ka cah hna ahhin tikhan dawt na fanu cu ti lengmang ko lai cu hei ka ti tawn le na lungreng thei hlah. Kanmah nih kan khan te ko lai cu hei ti tawn le. a nung kan ti cah ni nih khan a fa a va hmai khah lo zong kha si ve la cu a hei ka si tawn ve caw mai te a hei ka ti tawn ve le na lungre thei hlah ca khan do an ti hoi pala ca a hei ka ti tawn le an pa cung hrim ah a tham cung hrim ah hin kai lawm tuk timi bia kha ka van chim ta ma cucun inn ah kan sak piak tu hi A biapi cem cu kan pu Van Neih pa hi a si. A tuah lengmang le hi interview ah hin a chuah ko le Bawipa nih a kan hun piak i a chung ummi nih Bawipa thangthatnak ah kan hman i dawtnak le remnak inn ah a can khawh nakhnga Thla kan cam piak lo ti cun thla ka chim duh. Ka kai lawm tuk hringhran. Kan nunnak lam a kan hmun le hma ah na kan umter caah kan tongh bal lomi in le lo na kan tonghter caah thluachuah a kan petu Pathian na sinah lunglawmh thlacamnak caan kan hman khawh caah na cungah kan i lawm. Pathian na min kan in thangṭhat ko. A lian ngan bikmi kan Pathian, hna hmang in a re theimi chungkhar silo rualchan tampi hna hmang in inn ṭha lo ṭha chungah an um ṭhutdir khawh hi a nih zau khawh hi na thluachuah an rel khawh hi Pathian nangmah thawngin a si. Na dawt hnanak ruangah an lunglawmhnak na sinah kan hun langhter. Kan Pathian An lunglawmhnak hi nangmah rak rami lunglawmh an chim phuan khawh lo ruangah an i lawmh lo a si hrimhrim lo. Hmurka in chim phuan khawh lomi lunglawmhnak hi Pathian kan hmuh kan tuah khawh caah na cungah kan i lawm i Bawipa Pathian hi inn thar le loter cungah khua a sa dingmi pumpak pakhat cio nangmah nih umpi lampuai kha chuah pe hna law hi an inn le an lo hi hi inn ṭhapi law Lungthin in nangmah sinah thaza an camnak in lalo ah cang seh law nangmah an in thangthatnak in lalo ah canter. Phungzai le phungkul le phungkhat sang phungzai le phungkul le phungkhat renak pali le panga na peknak zawn ti kha si Israel hu phengtu cu a ngu bal lo i ai hmuh bal lo bawipa nih an ven ko lai nangmah huhphenh awkah na pawngin an um hau ko Chun ah ni nih harnak an pe lai lo i zan ah thla pa zong nih harnak an pe lai lo. Zanlei thlan ah rel, duh, rel ka duh bikmi cu Israel huhpheng tu cu a ngun bel lo i ai hngilh bal lo. Thlarif sualnak kan pek tet ko seh. Uh, chungkhar hna zong zanlei caan i nan i lawmhnak kha Khrihfabu pi zong nih kan in lawmh pi hna. Atu bantuk i kan khuatlang ah kan sang kan zawl ah inn ṭha lo ṭhan in kan sakpiak i nanmah chungkhar lawng ni lawm lo i khuapi vantlang in Khrihfabu tiangin innpa ṭhakthlang zong inn thar pakhat ai dawh ngaimi pakhat kan kan kan khuatlang ah kan Khrihfabu a karh tuk ah kan i ruah le kanmah zong kan i lawm tuk hringhran. Atutan ah nangmah sinah Bawipa Pathian pahang hi inn hi anmah ta lawng si loin Khrihfabu ta si caah

Hi inn thar le a chungah khuasami fanfa ramchung ramleng ummi nan zate cungah Pathian nih a hmaichia law cu nan cungah tlan cak cam cin sehlaw hi inn hi Thlarau Thianghlim he hawikomh chuahnak cu khual zungzal nan i rak tlung hman cam cin ko seh.